Ji rehma Xwedê hinek minak. Xwedê dinyayê ji me re wek dergûş, weka sergî, wek doşek çêkirge. Hemû pêdiviyên me, îhtiyaciyên me daye me. Ji alî asîmanan baran dibarîne û ji erdê nebat, fêkî û hemû risqên ku pêdiviya me pê heye derdixe. Hîrê xistiye nûr û rojê jî xistiye wek çira. Dema em dizikê dayika xwe de ne şiklekî xweşik û risqekî rehet dime e. Wextê em têne dinyayê şîrekî xweş, safî, spî û xalîs dide me. Şefqet û dilovanî dixe dilê dayikan, ji mêşeka bi jehir hîngîv dide xwarin. Welhasil me ji Rebbê xwe çi xwestiye hemû daye me. Ku were gotin madem hewqas rehma Xwedê heye, musîbet, afet, bobelat, nexweşî çima tên serê mirov? Cewab, Xwedê her tişt bi hikmet çêkiriye û ji bo armancekê afirandiye. Di gerdûnê de çi hebe tê de ne tenê armancek bi hezaran hikmet hene. Hemû jî xweş û rehmet in. Lê ji bo van sebebên jêr hatine nivisandin hin caran dibe afet û nexweşî. Yek. Ji ber ku mirov tedbîr û pêşgirî nas tîne dibe musîbet.

Sisê, armanceka musîbetan jî cezakirin û terbiyekirina zalim û sitemkaran e. Di qern û esrê berê de Xwedê zehf qewm û miletên zalim ji bo vê yekê helak kiriye. Di vê mijarê de Xwedê Teala Celle Celaluhu wisa ferman kiriye.

Me Qarûn, Firewn, Haman helak kir. Mûsa pêxember bi delîlên eşkere ji wan re hatibû. Ew li rûyê erdê xwe mezin hesibandin û nikarin nikaribûn ji ezabê me xwe xilas bikin. Ji ber ku gunehên wan me hemû wan da cezakirin. Me ji bo helakkiribûna wana ji hinekan re bahoza ku kûpkeviran bi xwe re tîne rê kir. Hinekan jî Dengekê tirsnak bi wan girt. Me hinek ji wan jî xiste bin erdê. Me hinek ji wan jî xeniqand. Xwedê li tu kesî zilim nake, lê ew bi xwe neheqî li nefsa xwe dikin. Dema zalim helak dibin, bêguneh jî bi wan re diçin an jî eziyet dibînin. Lê Xwedê li kesî zilim nake. Xwediyê me Allah e. Çi bike bi qîma xwe ye û hemû karên Xwedê bi hikmet in û xêrên mezin tê de hene. Dema afet û musîbetan de canê bawermend û bêgunehan herin, wek şehîdan ji wan re fedl û kerema Xwedê heye. Malê wan jî dibin sedeqe. Ku di Bobelatê de tenê zalim hatibûna cezakirin, mane û wateya ceribandinê îmtîhan nedima.

Digihîje her kesî, hemû wan perîşan dike. Bêguman ezabê Xwedê dijwar e. Çar, Afet, bela û nexweşî dibin wesîla zaf encamên xweşik û xêran. Çawa piştî berf, baran û sermayê sermaya zivistanê bihar bi hemû xweşiyên xwe tê û çawa piştî şevê dibe ronahî, piştî musîbetan jî xweşî û aramiyê înşellah. Welhasil. Xwedê qadirê her tiştî ye. Mirov, mirov jî evdekî qels, acîz, bi qusûr û feqîr e. Her dem hewceyî Rebbê xwe ye, divê xwe radestî emrê Xwedê bike, ji musîbet û afatan ders bigire, ji bo xeletî û qusûrên xwe tobe û îstîxfar bike. Taybetî divê ji bo musîbetên olî û dunyewî tedbîreka sipehî bistine. Di vê warê de hatiye gotin, pêşgirî û tedbîreka spehî nîvê heyatê ye. Rabbê me ders û îbretgirtin ji bela û musîbetan nesîbê me bike. Ji ber bêmejiyên di nav me de me bi afat, bela û nexweşiyan nede cizakirin.